Ir-riflessjoni tal-lum ħa toħodna fuq Salm 40. Għalija s-Salmi huma affaxxinanti għaliex fihom nistgħu naraw il-qalb, il-ħsieb tal-persuna u l-komunità li qed tiktibhom. Jisu jtuna daqsxejn tieqa biex naraw il-persuna, il-poplu x'kien qed jaħseb, x'kien qed inħoss, x'kienet is-sentimenti tiegħu f'dak il-perjodu partikolari. Jekk narħarsu lejn Salm 40, Huwa proprju salm illi nasbu huwa realistiku ħafna għaliex għax huwa qisu roller coaster. Ġi min qiegħed jiktbu jidher li għaddejn minn realtajiet differenti. Jibda billi jgħid ittamajt b'tama qawwija fil-Mulej u niżel ħdejja u sema' l-għajta tiegħi. Minn bir waħxi tellagħni mill-qalb il-ħama u t-tajn. Fuq il-blat qegħidli riġlejja u saħħaħli l-mixi tiegħi. Tefali fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lil Alla tagħna. Is-Salm 40 hekk jibda, jibda b'dan is-salmista li aħna nattribwixxih lil David li jfaħħar lil Alla jirringrazzjah għaliex propju kien fil-ħama, kien fit-tajn, kien f'dan il-post li propju ħassu ma jistax jiċċaqlaq, ħassu mweħħel, ħassu forsi f'post li ħadd ma jista' jgħinu, u Alla niżel u sema' l-għajta tiegħu. Jibda billi proprju jirringrazzja lil Alla, jagħti xhieda lill-poplu, dak kollha qed jisimgħuh, lil dak kollu li ħajaqraw din it-talba tiegħu, u qed jgħidhom isma' jiena naf li Alla huwa ta' vera, għaliex? Għax lili Alla ħelistni. Jiena naf li Alla huwa ħaj, jiena naf li Alla huwa miegħi, għax jiena kont fit-tajn, f'kont f'ċirkostanza, f'kont f'realtà li ma stajtx noħroġ minnha, forsi kienet realtà psikoloġika ta' mwent ta' dwejjaq kbir, jew minn dnub partikolari, jew mir-realtà li kien għaddej minnha hu f'dak iż-żmien, u Mlej proprju ħariġni minnha, u mhux biss ħariġni, talissa saqajja jinsabu fis-sod, talissa fuq fommi m'hemmx iktar qrid, m'hemmx iktar karba, imma hemm din is-sens ta' ringrazzjament. Lura aħna wkoll f'dan iż-żmien tar-rand ngħidu nisma' jiena ta' xiex nista' nkun grat lil Alla? X'inhi dik is-sitwazzjoni fil-ħajja tiegħi li Alla qalagħni minnha, li ħariġni mit-tajn tagħha? U forsi jekk bħalissa m'hemmx jekk inti tħossok imħawwa tgħid ma jien fil-ħajja tiegħi m'hemm l-ebda punt li Alla nħossu qalani. Allura se tirrappreżenta l-Mulej tgħid Mulej, din ir-realtà, din huwa t-tajn, din hija l-ħama li jien ninsab għaddej minnu bħalissa. Allura dan is-Salm David ikompli propju l-ewwel nofs jirringrazzja l Alla, jfaħħar l Alla u jgħidlu jiena jiena qiegħtaw biex nagħmel rida tiegħek. U jiena nsib il-paċi tiegħi li nżomm il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. X'inhi l-liġi ta' Alla? Hija l-realtà, hija l-verità li Alla jħobbna. David propju dan isu għal ħinġ ta' dan is-salm. Umbagħad ħa naraw issa kif jaqleb imma sa dak il-punt David iħossu tant grat lejn Alla li Alla jħobbu. Li jaf li Alla semgħu ma jfissirx li Alla dejjem ħa jtih dak li jrid hu, imma Alla qiegħed miegħu. Proprju f'Salm 56, is-salmista jgħid vers li huwa vera l-qalbi. Jgħid dan jien naf li Alla huwa miegħi dan jinnaf li Alla huwa miegħi. Ġifieri, ngħaddi minn xi xnaddi, ix in-realtà tiegħi Bħalissa, e m'iniex imdejjaq jew iniex ferħan, iniex għaddej minn mument ta' suċċess jew mument ta' falliment, jiena ħaġa waħda naf li Alla hu miegħi. U l propju mbagħad fuq dan is-sentiment David jaqleb, dan is-salm jaqleb u kważi kważi dat iħawdek. Għax imbagħad propju mmur f'karba. Mela fil-li għadna ngħidu li ħareġ propju minn dan is-sens ta' ringrazzjament, imma mbagħad naraw din it-tensjoni, fl-istess ħin hemm din il-karba. Lisa tidher ġejja mir-realtà tad-dnub tiegħu, jew minn tad-djufijiet tiegħu, jew mill-limitazzjonijiet tiegħu, ħafna drabi jiena nħossni fihom. Realtajiet tal-ħajja tiegħi li nħossom jillimitawni. Id-dnubijiet tal-ħajja tiegħi, id-djufijiet tal-ħajja tiegħi, il-brokenness tal-ħajja tiegħi. Isu bħal dun dejjem tirrepeti ruħha, nagħmel nista' nagħmel niflaħ u nħossni dejjem naqaf l-istess ħaġa, dejjem fl-istess kelma, dejjem fl-istess aġir, dejjem fl-istess attitudni. Lura Davidu mbagħad jeġi joħroġ din il-karba. Jgħidu mri nħossni mifni. Din ir-realtà tiegħi nħossni qiegħda tifnini. Kun miegħi, mulej, kun miegħi. Eġa' lani minn din ir-realtà tal-ħajja tiegħi. U lura Jisu f'dan is-salm David jurina din iż-żewġ realtajiet tat-talb tagħna. Lina mhux dejjem inkun dejjem f'stat ta' gratitudni, dejjem f'sens li jismejna ħajti għaddejja perfetta kif irridha jien. Ma fl-drabi ħajja tagħna jkollha dawn iż-żewġ elementi. Dan is-sens li jiena fija nista' nagħraf liema affarijiet fija li huma ta' gratitudni, nista' ningrazzja l Alla tagħhom għax għaddej minn ċertu mumenti, minn ċertu realtajiet, imma wkoll fl-istess ħin jista' jkun għaddej minn dawn realtajiet li huma ta' taqluni li għandi f'bżonn il-mulej jisman, li għandi il-mulej joħroġni minnhom, li għandu l-mulej jiddefendini li jkun it-tarka tiegħi. Jekk ma kellu xejn David kien persuna li ma kellux problema biex jara dnub tiegħu. Forsi ħafna drabi aħna nisimgħu ħafna drabi n-nies jgħidu imma jien m'għandix dnub ta' jien ma nisraqx, ma noqtolx. Dik inna ħafna drabi tkun effett li jiena minix qiegħed daqshekk fid-dawl. Jekk jien nidħol f'kamra bla mċappa probabbli nħares lejn dak jiena libes narani tajjeb għaliex min nara xejn. Mbagħad nixel sufarina u b'dak li ftit dawl jibda jurini forsi xi tbajja li jkolli l-emmulaw. Mbagħad forsi nixgħel żewġ xemgħat oħra u ninduna b'iktar tbajja li għandi, sakemm fl-aħħar nixgħel id-daw kollu u nista' nara kull teba, kull, kull marka li għandi fuq il-ħwejjeġ tiegħi għaliex id-dawl jikxef il-ħmieġ kollu, jikxef iż-żbuħija ma jikxef ukoll il-ħmieġ. U allura f'dan iż-żmien ta' randajna u inti msejħin nersqu iktar lej Kristu għaliex biex jurina dak li aħna mtebbajn fih. Imma ma jaqafx hemm. Alla li jurina bid-dawl tiegħu djufija tagħna, magħha jrina wkoll l-imħabba tiegħu. U l urek meta nitkellmu fuq id-dnub, mhuwiex fażi, mhuwiex żmien li jien noqgħod insawwat lili nnifsi u nħossni ħażin u noqa' biex nwaqqa' self-esteem. Le, anzi, huwa eżatt bil-kontra. Biex jiena naraf li qudiem id-dnub tiegħi, qudiem ix-xejn tiegħi, qudiem il-brokenness tiegħi, jien hemm xi ħadd li jibqa' jħobbni dejjem. Kif għedna fis-Salm 56, dan jiena naf li Alla hu miegħi. U jekk Alla huwa miegħi, Alla lili jħobbni. U li jiena nista' nidħol f'dan il-proċess, nista' nidħol f'dan l-ambjent li huwa sejf quddiem Alla, li ma nibżax nar il-limitazzjonijiet tiegħi. Ma nibżax ngħid isma' dina dan huwa dnub tal-ħajja tiegħi. Jien din hija addiction fil-ħajja tiegħi. Jien din hija l-attitudni għandi bżonn nimbiddel fil-ħajja tiegħi. Jiena din iċ-ċirkostanza dejjem twaqqani għaliex? Għax jien hawn nammettiha ma jfissirx li jiena inqas maħbub, anzi, jien hawn nammettiha nagħraf li jiena maħbub iktar minn dan Alla li lili jħobbni. U allura għalhekk is-Salm propju fl-aħħar versi jagħlaq b'din din l-għajta lil Alla. Bil Alla li Alla biex ma jdomx biex jisimgħu, Alla li ma jdomx biex jeħilsu. Biex huwa jagħraf li Alla dejjem miegħu. Ma wkoll għax jaf li Alla dejjem miegħu huwa Alla li jħobbu. U allura f'dan ir-randan jekk għandu proċess, ikun propju dan il-proċess li narfu li aħna maħbubin u maħbubin ta' vera u maħbubin dejjem.